Issa sa sa nitkellem unuri kif ir-riforma affettwat kif tiġi kalkulata d-dħul tal-pensjoni tiegħek. U kif għamilt fl-eżempji l-oħrajn, sa niffoka fuq dawk il-żewġ cohorts tal-popolazzjoni, dik li hija bejn il-52 u 1961 u dik li twieldet minn 1962 'il quddiem. Jekk nuħdu l-ewwel cohort li huwa in-1961 sa 1952, qabel ma saret ir-riforma, il-kalkolazzjoni tal-pensjoni tiegħu jew tagħha Kienet l-aħjar tliet snin bħala dħul, ġifieri bħala dħul jfisser dak il-kontribuzzjoni li inti ħallas fuqha, konsekwettivi mill-aħħar għaxra. Okay? The best three consecutive years out of the last ten. Dejjem qed nitkellem għal min kien għal min kien impjegat. Issa dina eh, ukoll għal dal-cohort bidlet mod inkrementali Għal dawk li twieldu bejn il-52 u l-55, li saret l-aħjar tlieta konsekwattivi minn l-aħħar ħdax il-sena, dawk li twieldu bejn il-55 u l-58, dik saret l-aħjar tlieta konsekwattivi mill-aħħar tnax il-sena. u dawk li twieldu bejn il-59 u s-61 li saret l-aħjar tlieta konsekwattivi minn l-aħħar tlettax-il sena. Okay? B'mod inkrementali, gradwat, right? dejjem biex ngħidlek isir iżjed robust, iżjed ma tersa lejn il-kohort tan-1962. Issa dawk li twildu fil-1962, il-kalkolazzjoni hija bbażata fuq any tkun li tkun l-aħjar għaxar snin minn 40 sena. Dan kien ibbażat fuq żewġ affarijiet, waħda għandek diflazzjoni meta tipparagunah allura sa tbaxxi ftit iżjed il-pensjoni, id-dħul tal-pensjoni meta tipparagunah mal-cohorts li twildu bejn il-61 u l-52, però kien ibbażat ukoll fuq il-prinċipju li Il-prinċipju tal-aħjar tliet snin konsegwattivi mill-aħħar għaxra kien ibbażat fuq soċjetà li l-probabbiltà kienet li iżjed m'inti qed teqreb lejn il-pensjoni iżjed għandek l-aħjar żminijiet ta' ħajtek fejn għandek l-aħjar salarji. Soċjetà kienet bbażata seniority based Anke dak iż-żmien, pereżempju, kif kien jaħdem is-servizz pubbliku, is-servizz pubbliku kien li inti bis-seniority tilħaq, allura probabbiltà inti m'intix se tilħaq direttur ta' 25 sena, ma se jkollok 55 sena biex tilħaq id-direttur, u għaldaqstant is-sistema kienet orjentata għal dik it-tip ta' soċjetà. Meta nħarsu lejn dawk li twildu fin-1962, għandek soċjetà differenti, soċjetà li hija iżjed mobbli, upward mobile, soċjetà fejn timxi ħafna iżjed bil-mertu tiegħek milli bis-seniority, u soċjetà wkoll li neċessarjament l-aħjar għaxar snin mhumiex fl-aħħar tal-karriera tiegħek però jista' jkunu fil-bidu tal-karriera tiegħek. U dan id-disinn kien maħsub li jirrifletti ħafna aħjar in-neċessitajiet tal-persuna hekk kif nimxu 'l quddiem meta bniedem jidħol daħallek fil-ħajja tax-xogħol fit-2020 u se jirtiralek fit-2060. Sa tajjeb tajjeb li wieħed jgħid li l-bolla li titħallas, il-kontribuzzjoni li titħallas, dejjem qed nitkellem għal impjegat, Il-kontribuzzjoni ta' 10% li referejt għaliha qabel kif ukoll it-10% li jħallas min jħaddem dik il-persuna, dik it-10% tinħadem fuq il-paga bażika biss. Xi jfisser dan? Jekk inti l-pakkett tiegħek, biex ngħidu hekk, għandek il-paga, u mbagħad għandek allowance, u mbagħad għandek performance bonus, u mbagħad għandek xi transport allowance, dak it-ten per cent ma jinħadimx fuq dak id-dħul kollu, jinħadem biss fuq il-paga. U meta tiġi kkalkulata l-kontribuzzjoni tiegħek hija dejjem ikkalkulata fuq il-paga.